Intom u sejrin, xandru u għidu li s-Saltna tas-Smewwiet waslet! Fejqu l-morda, qajmu l-mejtin, fejqu l-lebbrużi, keċċu x-xjaten, b'xejn ħadtu, b'xejn agħtu. tfittxux li jkollkom flus fuqkom, la tad-deheb, la tal-fidda u lanqas tar-ram. U la ħorġa għat-triq la żewġ ilbiesi, la qrieq u lanqas ħatar, għax il-ħaddiem ħaqqu ħobżu. Fil-belt jew raħal fejn tidħlu, araw ikun xem min jixraqlu tmorru għandu, u ibqaw f'daru sa ma titilqu minn hemm. Meta tidħlu f'dar, sellmu lin-nies tagħha, u jekk tkun dar li jixraq ilha, ħa tiġi fuqha s-sliem tagħkom, imma jekk tkun dar li ma jixirqilhiex, ħa jerġa' lura għandkom is-sliem tagħkom. Jekk imbagħad xi ħadd ma jilqagħkomx u ma jismax minn kliemkom, oħorġu 'l barra minn dik id-dar jew belt u farfru t-trab ta' saqajkom. Tassew ngħidilkom li Jum il-Ħaqq ikun eħfef għal Sodoma u Gomorra milli għal dik il-belt. Il-Kelma tal-Mulej. Tifħir lilek Kristu. L-ewwel nett, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu, B'xejn ħadtu, b'xejn agħtu. Dak li kienu rċevew mingħand Ġesù, iridu jgħadduh lill-oħrajn mingħajr ma jistennew xi ħlas għalih. Riedu juru bl-attitudni tagħhom li l-ewwel interess tagħhom huwa Alla u mhux il-qligħ materjali. Riedu jservu mingħajr skopijiet ħżiena, mimlija bil-karità u l-paċi u bis-sempliċità. riedu jitfgħu l-attenzjoni tagħhom fuq ix-xandir tas-Saltna ta' Alla u mhux jiġu mfixkla b'affarijiet ta' inqas importanza. Riedu jivvjaġġaw ħfief, jieħdu biss dak li kien l-essenzjal u jħallu warajhom dak li seta' jiddistratthom biex ikunu jistgħu jikkonċentraw fuq il-ħidma tax-xandir tal-Kelma t'Alla. Kellhom jagħmlu dan ix-xogħol mhux għal dak li setgħu jiksbu minnu, imma għal dak li setgħu jagħtu b'xejn lil oħrajn, mingħajr ma jistennew xi privileġġi speċjali jew xi forma ta' ħlas. Il-faqar tal-ispirtu jeħlisna mill-kilba u l-preokkupazzjoni fuq dak li għandu jkollna, u joħloq fina spazju għall-providenza t'Alla. Il-Mulej irid li d-dixxipli tiegħu jkunu dipendenti fuqu u mhux fuqhom infushom. It-tieni, Ġesù qal, Il-ħaddiem ħaqqu ħobżu. Hawn naraw verità doppja. Il-ħaddiem t'Alla m'għandux ikun ippreokkupat fuq l-affarijiet materjali. Imma l-poplu t'Alla m'għandu qatt jonqos milli fid-dover tiegħu jagħti lill-ħaddiem ta' Alla dak li għandu bżonn biex jgħix. Inti titlob għall-ħidma tax-xandir tal-evanġelju? u tissapportja bir-riżorsi materjali tiegħek? Ġesù jtemm l-istruzzjonijiet tiegħu bi twissija. Jekk in-nies tirrifjuta l-istedina ta' Alla, ikunu jġibu l-kundanna fuqhom infushom. Meta Alla jagħtina l-kelma tiegħu, Din hemm magħha responsabbiltajiet kbar li nwieġbu għaliha. L-indifferenza m'għandhiex postha hawn. Bil-mod kif inwieġbu għall-Kelma, jew aħna favur jew kontra Alla. Alla jagħtina l-Kelma tiegħu ħalli aħna jkollna l-ħajja fih. Hu jrid jaħdem fina u permezz tagħna għall-glorja tiegħu. Alla jaqsam il-Kelma tiegħu magħna. Hu jibgħatna biex inxandruha b'konvinzjoni u b'sempliċità lil oħrajn. Int tagħti xhieda tal-verità u l-ferħ tal-Vanġelu bil-kliem u bl-eżempju tiegħek quddiem dawk ta' madwarek? Mulej, agħmel li l-ferħ u l-verità tal-Vanġelu jittrasforma lil ħajti ħalli jien nagħti xhieda tiegħek ma' dawk ta' madwari. Agħtini li nxandar il-verità u d-dawl tiegħek kull fejn immur.